mwana wesangano wanga ashupika wazowa nenzvimbo joni o oh, joni aa ah, eh. zvakahambe zvakabanaka minamato yenyu namufundisi takabata kani baba vaibva kugomo iri eh. vakadai kugomo kuti mitsanyovakadai kugomo eh. neni wacho ndaitorumawo zvakadaro nhasi katomboryi kuti nzvimbo iyo iwanikwe chokwadi ndaa ndawarid manje kuti mukaenda kujoni mhm. mungazozvikwanisa here here here nemapurisa pamapepa manje mukamhanya mukati kubhodha mukasadhindisa ma ah, mama eh. zvakarongeka zvese kune kambani inonzi imicom imicom kambani iyoyi inokugadzirirai zvese madocuments enyu ese ekugare zvakanaka muri mujokuti ufundo riri wechifunde zvakanaka zvakajeka iko kuno ino kwacho kuno kuzimbabwe kuno eh. anogadzira zvese whether kuregister company eh. taxation zvese zvekuzimura zvese anozviita nemari iri pasi basi ndo student visa ndiyoyo ah. chaiyo muri kuiziva wani ndakafunda zvo
saka zvakanaka aiwa minamato yangu iri aiwa minamato yangu keni channel youtube kuti busvike paunosumudze marombe kubve mukuru wamwari hashuwa asi ah, mukadzoka musakangana kuti gotwe rangu rinda is readily available ah eh.
zvinochiitwa manje mama eh. iwo arume ndataura iwona eh. anobva amugadzirira futi inonzi spouse visa yekuti ndikanyamboenda joni ikwe ndikaenda kororere iboyo kwacho mati mamuwana here joni aiwa ndiri kutaura zvekuti mwari unondovhura mavhurira akandoita unondovhura akandivhurira ari ikweyo Eh. anondigadzirira mapepa ekuti ndogara naye zvakanaka mukadzi wacho ikoyo zvakangonaka eh, eh. Ah, inini zvandichaita unge zvekuti kana baba wakafa oh, oh, oh. ndinokwatawo muchosa zvinoita bhaibheri rinotaura kuti kana umwe mm. afa ah, une maruramiro ekutsvake zvimwe ndingazokanganwa key point chandamhanyira ngechekuti kana mabatsirwa mm. testimony yakangokosha kuita faith dzevamwe dzidini dzisimuke nekushinga uyezve chegumi oh, ah, zvakazoitika musi eh, wesondo eh. mwari echo ndekondonhesere kuchitungwiza sondo kwakune big sunday chitungwiza ndoko ndakaenda kopindira saka ha zvese ndakabva ndanodii ndikatoti mwari mwari ndimwari mwari una mwari wechitungwiza mwari wewewewe mm. muri kuti imimi chegumi eh. aiwa ndoda ndinzwisise chegumi chamaifanira kuya nacho makaenda kunosi Ah, manje hazvibudi manje izvozvo zvo. Brother, brother kaimi. Imi brother kaimi. Kana makabarwa zvakanaka darika ila ini. Kana mai venyu vakakubara zvakanaka, mungati chegumi. Isu tichishimanda ndikabainda mweya yese yakaipa yekumusha kwenyu. Mototi maenda kunosiya kana vekuchi kana vekuchitungwiza kwacho havabudiri nezita raJesu. Izvo zvichida Jesu mukati.
Akadaidzwa ne calling ndibaba inini ndakangodaidzwa ndikuteera. Ah, ane calling ndibaba ziva kuti mukadzi wamufundisi asi mfundisi. Ah, chakadini ndikuchira apa. Ah. Mazvinzwa. Hezvo. Hamusati mandisi. Hezvo.
Chenyi mama. Idoro zve. Murungu idoro. Ndosaka ndikushaidzwa kuti nhasi chinyi chiri kumboitika nemwe. Idoro mama, muri dobana nechinyi chemuri dobana. Idoro rimwe riri kurasikira umwe. Ndosangana wandasangana naye apo. ndikamuta kuti zvinhu zvauri kuita zvakashata saka ndakanga nozora shepa ndazodini mwana wasangana udini kwacho mwana wasangana kudini kwacho madini kurira sepa wasangana mwana wacho pane chamaona ndatoona izvi chisikazoona chii ndaona ini ndinozvimirira ini mama ndatozviona izvi eh. ah, chegumi ndichakukavha iko aiwa ndinozvimirira musandikavha yenyu ba ndozvimirira oh. eh. oh. ndariona bhoto redoro iri akomana